Omoisa ekero achiete, iga achete atabwati kende gionsi, pi nonya nengencho ababori ba Sassi tagete tibamwa aa bagacherwa enyomba, korwa engencho bamaete ng'a abanto ebakoe na Amerika baase bagachana barono ba Sassi tagete tigo. Kagocha omoisa iga achete egento achenyetie na omobere bwoka, akabekia enie kere etofauti. Bono gagoika kakati yokoeresa abanto, Yes. kera omonto iga arirete, bagochia korigia oria omosigane, oria omoirete,

Oko Nairobi naende achete akairana, akoendacha gokora ebiasara bi'ogopiima omobere, bono rero ninto agokora keroka, ya- yaani agokora Nairobi. Bono omanyete buna omosubati iga gafatari nonya takonyara ko- koyaonia omobere. Na kera arabate are ng'uma chiare goteema pi, Kuasi iga arirete agateeba ng'a yaani monto taba ase inka eye gaki monto abase kong'ainwa ng'a ndupaye gochia gose Katari. Gaki abate are omonto agotogeria Amereka kobua goteebiwa ng'a ebinto naende tiagwanchera abana baimokigwe bagende ase otamanyeti ng'ai agochie, gekoera abange nkogenda barenge. Bamanya kogenda basoa ase are baare kogenda baenda Misiri. Na tikari ogotebwa ng'a ngera okomoita otakoreta gochwa gose niini iga, nabo kware gocha tocha. Embasati yane ekero ngoigwa igo yaani nkoerorera amabera sana pi, embasati yaani. Inche buna bono igoro ntobwate omosango nyarondao. Omogori ogore too omosubati akaenda Saudia. Aachia tariki inye nario akorete amatuko tarehe etano ngori narenge ende agacha esimi ekabora ko tarehe ine. Agacha gotoka akagocha goaka esimi agateba ng'a aku abanyorete akwete are emashini ya ogosisianga. Bagatukora goteba ng'a mpressure. Bono iga batete ng'a bagokorera matani mambia tarehe kumi na nane. Bamanya komobeka endege bamotiike Nairobi. Bono tokumia amatuko aya onsi pi mpaka ekero akoorire tara ime nario agocha gokwa. Igo ng'a Saudia abanto na oyo omo igo okogwera ase agiya. Abande babo nemechando. Bono omosubati oyio nabatigete abana konyora barorire ng'a tara etanangori nare endege, bakomanya goakirwa esimi ng'a akwete. Nabana atigete naba komwana omoka are grade one. Bono iga tokumeti ing'agwa mang'ana kiaye, ense ero nebwate obokong'u, na inche ngoenda nare ngorore koyo natakire kogenda oo. Mama ominto agantebi ng'a, Ogenda ochia okora ki? Nyasae ekero agocha gocha tagocha gokobuna ki chibe asore ng'a kwabegete ebenki, am- amaremo narenge akwagorire, agocha gokobuna ki abanto nakoete abana nakoete ngai bare. Akanga, nkamata inde ndire abana agakana. Nkareraga bono mbuya nkonya, na nkabona inche naisire gokora January gokora narenge amatuko omiche. Igo bono Asia eikeire, tiga toribike nobotaka bokogera kin tiga tore obotaka bwetu koicha tomenya.

Noareka agaiga bono tiga bono katikari nachete ere nachete agasaurwa akairana. Omanyete ekero achiete, iga achete atabwati kende gionsi pi nonya nengencho ababori ba asasi tagete tibamwa aa bagacherwa enyomba korwa engencho bamanyete ng'a abanto ebakoenda Amerika bache bagacha na barondo ba asasi tagete tigo. Kagocha omanyete iga achete egento achencheti nomobere bwoka. Akabekia ebiek kere tofauti, bono gagoika kakati y'okoera ase abanto, Yes. kera omonto iga arirete. Bagochia korigia oria omosigane, oria omoirete, taiyo, gekwana nere iga arenge korusuneka. Bono inchera taiyo korusia, taiyo korache ko- kobwatia omonto oria osuneka. Oyo omosigani Ogo- tiga are korusuneka. Eh? Oyo omoseganete Yesu neka are korua. Ee.
Mhm. Bono go- go- gochi korigi bono bu- marieta aria riga gotumeka abanto bare baratometwe gochia oro gochia gochungusa bakanyora ng'a monto oyo tari bwa oboga abwo gekora amarieta ayio egatoka ng'a tamanyekaneti Mhm. nonya ase achiete oyo ekero ako- ase achiete akarara ga bagochia kogenda bakanyora ng'a yarenge enyomba yarenta osi Yes.
yaani abanto bagokomba chinyomba chiria chiagochia maega omochie omonto agokomba maega omenye ororo Mhm. Bono omaete omosubati oyio egachete bono agateba ng'a Chikwesi tari kobera anga. Egachete akaenda agachaaka reero Nairobi naende achete akairana, reero nao akaenda agachachaaka gokora ebiasara bi'ogopiima omobere. Bono reero nigo agokora Keroka, yaani agokora Nairobi. Bono omaete bono omosubati oyio egafataria nonya kakonyara koyonia omobere. Na kera Rafata arenge omachie are goteema pi, Kusi iga arirete agateeba ng'a yaani monto tabase, inka egake monto abase kung'ainwa ng'a ndupaye gochia gose Katari. Na kera Rafata aria omonto agotoka ria Amereka, kobua goteebiwa ng'a ebinto naende tiagwanchera abana baimokigwe bagende ase otamanyeti ng'ai agochie, gekoera abange nkogenda barenge. Bamanya-kogenda basoa ase nare baare kogenda baenda Misiri, na tikari ogotebiwa ng'a nkere okomoita otakoreta gochwa gose niini iga, nabo kware gocha tocha. Nimbasa yaani ekero nkoigwa igo yaani nkoerorera amabera sana timbasa yaani. Inche buna bono igoro ntobwate omochango nyaroo ndaa. Omogori ogore tomoswati akaenda Saudia. Aachia tari kinya nario akorete amatuko tara etano ngori narenge ande agacha esimi ekabora ko tara ine. Agacha gotoka agacha goaka esimi agateba ng'a aku abanyorete akwete are emashini ya ogosisianga. Bagatikora goteba ng'a mpressure. Bono iga batete ng'a bagokorera matani mambia tara ekumi na nane. Bamanya komobeka endege bamotiike Nairobi. Bono tokumia amatuko aya onsi pi mpaka ekero akoorire tarehe ime nario agocha gokwa. Igo ng'a Saudia abanto na oyo omo igo okogwera ase agiya. Abande babo nemechando. Bono omosubati oyio nabatigete abana konyora barorire ng'a tarehe tano angori nare endege, bakomanya goakirwa esimi ng'a akwete. Nabana atigete naba komwana omoka are grade one. Bono getokumeti ing'agwa mang'ana kiaye, ense ero nebwate obokong'u, na inche ngoenda nare ngororo koyo natakire kogenda oo. Mama ominto agantebi ng'a ekero agocha gocha tagocha gokobori naki chibesa ere ng'a kwabegete ebenki, am- amaremo narenge akwagorire, agocha gokobori naki abanto nakoete abana nakoete ngai bare. Akanga, nkamotebia, Inde ndire aba nagakana. Nkaroraka bono mbuya nkonya, na nkabona ninche naisire gokora January gokora narenge amatuko ng'iti. Igo bono Asia eikeire, tiga toribike nobotaka bokogera gaki tiga tore obotaka bwetu gocha tomenya. Lady of Naloo. Ase nasibugana oyomo ondooche, Ehe, oyomo ere omobura kaagatiga abana abwo, ehe.